بەناوی خوای گەورەو میهرەبان سڵاوتان لە بێژمێر یارە زانست خوازەکان لەوانەی بیست و شەشەم لەگەڵتانم لە کۆرسی بەیسک ئەکاونتینگ پاش ئەوەی لەوانەکانی ڕابردوودا باسی فایناشناڵ ستەیتمێنتمان کرد کە

سەرەتا با بزانین باڵانشیت چییە، میزانیە عمومیە، میزانیە عمومیە یەکێکە لە قایمە ڕەئیسیەکانی کۆمپانیا، هەروەها ناسراوە بە Statement of Financial Position، قایمەی مەرکەزی مالی، میزانیە عمومیە بارودۆخی دارایی شەریکە پێشان دەدات لە فەترەیەکی زەمەنی دیاریکراو، وە هەروەها میزانیە عمومیە لە سێ بەشی سەرەکی پێکدێ کە ئەوانیش Assets، Liability، Owner Equity ە کە ئەوانە لە وانەکانی ڕابردوودا بە تەفسیلی باس کراون بۆیە من لێرەدا مەبەستم نییە بە تەفسیلی بچمەوە ناو چەمکی باڵانس شیت و وە هەروەها ئیلیمێنتەکانی زۆر بە وردی شی بکەینەوە لەبەر ئەوەی بۆ نمونە Assets لە وانەیەکی تایبەتدا ئاماژە کراوە بە جۆرەکانی Assets و ناساندنیان و هەروەها لایبڵیتی بە هەمان شێواز، ئۆنەر ئیکویتیش بە هەمان شێواز کە دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ وانەکانی ڕابردوو بۆ ئەوەی بەرچاوڕوونییەکی زۆر وردتان هەبێت لەسەر ئەسێتس، لەسەر لایبڵیتی، لەسەر ئۆنەر ئیکویتی بە تایبەتی لە وانەی

ئەسێتس ئەوە دەگرێتەوە کە دامەزراوە هەیەتی، بەڵام لایبڵتی ئەوە دەگرێتەوە کە دامەزراوە لەسەریەتی، واتە ئیلتیزامێکە لەسەر شەریکە دەبێت شەریکە بیداتەوە. ئۆنەر ئیکویتی چی دەگرێتەوە؟ ئۆنەر ئیکویتی ئیلتیزامێکە لەسەر کۆمپانیا بەرامبەر بە ئۆنەرەکان، واتە ئیلتیزامی کۆمپانیا بەرامبەر بە خاوەنەکان بەرامبەر بە ئۆنەرەکان پێی دەوترێت ئۆنەر ئیکویتی. یاخود دەتوانین بڵێین جیاوزی نێوان مەوجودات و لایبڵتی دەبێتە ئۆنەر ئیکوتی یاخود پێی دەوترێت ئۆنەر ئیکوتی. Principle of Balance Sheet بنەمای سەرەکی میزانیە عمومیە چیە؟ بنەمای سەرەکی میزانیە عمومیە ئەوەیە کە مەجموعی مەوجوداتەکان یەکسان بێت بە مەجموعی مەتڵوبات و حقوقی مولکیە.

کە سەیر بکەین لە لای چەپ Assets مان هەیە، لە لای ڕاست Liability and Owner Equity مان هەیە و بە پێی بنەما سەرەکیەکەی کە لە سلایدی پێشوتریش ئاماژەمان پێ کرد پێویست بوو مەجموعی Assets یەکسان بێ بە مەجموعی Liability و Owner Equity ئەگەر سەیر بکەن هەردووکیان بە چوار سەد و حەفتا و دوو هەزار و سەد مطابقن، یەکسانن.

ئەگەر سەرنج بدەین Total Assets یەکسانە بە Total Liabilities and Owner Equity کە ئەمەش پڕەنسیب و بنەمای سەرەکی میزانیە عمومیەیە و ئەگەر سەیر بکەین ئەمەشیان هەر میزانیە عمومیەیە بەڵام لەسەر شێوەی ڕاپۆرتێکدا خۆی دەنوێنێت. ئەمە لەگەڵ سلایدی پێشتر هیچ فەرقێکی نییە، تەنیا فەرقەکە شێوەیەکی فەننییە، واتە هەندێک جیهەت وەکو بنەمای بەراوردکردن لەسەر شێوەی ئاسۆیی ئامادەی دەکەن، وەکو سلایدی ڕابردوو، گەر سەیری بکەینەوە، سەیر بکەین، وەکو بنەمایەکی بەراوردکردن بە شێوەیەکی ئاسۆیی ئامادە کراوە، بۆیە تۆ بتوانیت ئەسێتسەکان بە لایبڵەتی هونەری کوتی بەراورد پێ بکەیت.

پاشان لایبڵتی و ئۆنەر ئیکویتی ئەگەر سەرنج بدەین مەجموعی ئۆنەر ئیکویتی و لایبڵتی چوار سەد و هەشتا و پێنج هەزارە بە هەمان شێوازیش تۆتاڵ ئەسێتسیش هەر چوار سەد و هەشتا و پێنج هەزارە بۆیە ئەو بنەمایەمان پیادە کردووە کە دەڵێت all assets must equal to all equities

بزانین قائیمەی تەدوفقاتی نەقدی چیە Cash Flow Statement قائیمەی تەدوفقاتی نەقدی پوختەی زانیاریەکانە دەربارەی تەدوفقاتی نەقدی داخیلی و خاریجی لە ماوەیەکی زەمەنی دیاریکراو جا مەبەست لە تەدوفقاتی نەقدی داخیلی چیە هەموو ئەو پارانەیە کە وەری دەگرین کە دێن بۆ ناو شەریکە و مەبەست لە تەدفقاتی خارجی هەموو ئەو پارانەیە کە دەیدەین واتا دەچنە دەرەوەی شەریکە و هەروەها کاش فلۆ و جوڵەی نەقدی یاخود ئەو پارانەی کە لە بانکە کە بە بانکش تەبعەن وەکو کاش تەعامولی لەگەڵ دەکرێت تۆ کاشت هەیە کاش ئیم بانکت هەیە واتا ئەو پارەی کە لە بانکیشە وەکو کاش تەعامولی لەگەڵ دەکرێت ئەو قائیمەیە پێشانمان دەدات لە خیلالی فەترەیەکی دیاریکراودا، لە فەترەیەکی مالی دیاریکراودا، هەر جوڵەیەکی نەقدی ڕوویدابێت ئاماژەی پێدەکات و ئەو حەڕەکە نەقدییە تەوزیع دەبێت بۆ سێ جۆری سەرەکی، واتە قائیمەی تەدفقاتی نەقدی لە سێ بەشی سەرەکی پێکدێت، ئاگەداربن قائیمەی تەدفقاتی نەقدی لە سێ بەشی سەرەکی پێکدێت نەک بڵێین قایمی تەدفقاتی نەقدی سێ جۆرە چونگە زۆر جار بەرگوێم دەکەوێت لە شوێن دەبینم کە دەڵێن قایمی تەدفقاتی نەقدی سێ جۆرە نەخێر ئەم دەستەواژەیە هەڵەیە قایمی تەدفقاتی نەقدی سێ جۆر نییە واتا لە زمنی قایمەکە تەوزیع دەبێت بۆ سێ جۆری سەرەکی کاش فلۆ ستێتمێنت یەک قائیمەیە بەڵام لە سێ بەشی سەرەکی پێک دێت کە ئەوانیش

ئەنشیتەی تەمویلی ئەوەیان نەشاتی تەمویلی دەگرێتەوە وەکو وەرگرتنی قەرزە، پێدانی قەرزە یاخود وەرگرتنی فائیدە و پێدانی فائیدەیە و تەوزیعاتیش دەگرێتەوە. جا لێرەدا ئێمە دوو ڕێگامان هەیە بۆ ئامادەکردنی کاش فلۆ ستەیتمێنت. ئێمە ئاماژەمان کرد کاش فلۆ ستەیتمێنت چیە و هەروەها ئاماژەشمان کرد کاش فلۆ ستەیتمێنت لە سێ بەشی سەرەکی پێکدەهات. و کاش فلۆ ستێتمێنت بە دوو ڕێگا ئامادە دەکرێت واتە دوو ڕێگای جیاوازمان هەیە بۆ ئامادەکردنی قائیمەی تەدفقاتی نقدی ڕێگاکانیش دایرێکت مێتۆد ئیندایرێکت مێتۆد تەریقەی موباشەرە تەریقەی غەیر موباشەرە جا دایرێکت مێتۆد لەسەر ئەساسی نقدی دەڕوات کاش بەیسس بەڵام ئیندایرێکت مێتۆد جگە لە ئەساسی نەقدی، ئەساسی ئیستحقاقیش ڕەچاو دەکا ئەکروال بەیسس. جا جیاوازی نێوان دایرێکت و ئیندایرێکت تەنیا لە بەشی ئۆپیرەیتینگە. ئێمە نەمان گوت کاش فلۆ ستێگمێنت دەبێتە سێ بەش؟ هیچ جیاوازیەک نیە لە دایرێکت مێتۆد و ئیندایرێکت مێتۆد بۆ هەردوو بەشی ئینڤێستمێنت لەگەڵ بەشی فاینانسینگ. ئەنشیتەی تەمویلی لەگەڵ ئەنشیتەی ئیستسماری لە دایرێکت مێتۆد و ئیندایرێکت مێتۆد هیچ فەرقێکیان نییە ئەو فەرقەی کەوا هەیە تەنیا لە بەشی ئەنشیتەی تەشغیلیە جا وا باشترە وێنەی نمونەکانتان لە پێش چاو بێ بۆ ئەوەی باشتر لە شەرحی تەریقەی دایرێکت و ئیندایرێکت تێبگەن. ئەگەر سەرنج بدەن بەڕێزان ئەمە کاش فلۆو ستەیتمێنتە بە تەریقەی دایرێکت مێتۆد ئامادە کراوە ئەوەش بە هەمان شێوە هەست قایمە تەدفقاتی نەقدیە بەڵام بە تەریقەی ئیندایرێکت مێتۆد تەریقەی غەیر موباشەر ئامادە کراوە جا گەر سەرنج بدەن جیاوازیەکانیان تەنیا لە بەشی ئۆپرەیتینگ

بەشی یەکەم جا گەر سەرنج بدەین ئێمە لە دایرێکت تەنیا کاش ترانزەکشنەکان تۆمار دەکەین واتا مامەڵە نەقدیەکان دێنین جا دەفع بێ یان خود قەبض بێ بۆ دروست کردنی قائیمەی تەدفقاتی نەقدی بەڵام لە ئیندایرێکت نێت ئینکەم دەهێنین پاشان هەرچی مەسروفاتی غەیر نەقدیشە بۆی زیاد دەکەین لە قائیمەکەدا کە سەیر بکەین ئیندیثاراتمان هەیە دیپریسێشنمان هەیە

ئینکەم نێت ئینکەم دەردەچێت ڕاستەوخۆ تۆ توانی قائیمەی تەدفقاتی نەقدی ئامادە بکەیت و هەروەها ئیندایرێکت مێتۆد ژمارەیەکی کەمی کۆمپانیەکان بەکاری دێنن بەڵام دایرێکت ژمارەیەکی زیاتری لە کۆمپانیەکان بەکاری دێنن چون چونکە ئاسانترە لە ئامادەکردندا، بەڵێ ژمێر یارە بەڕێزەکان ئەمە خوڵاسەیەک بوو لەسەر کاش فلۆ ستێتمێنت کە ئاماژەمان پێکرد قایمەی تەدفقاتی نەقدی چیە و لەناو قائیمەی تەدفقاتی نەقدی دە بۆ سێ بەشی سەرەکی باسی سێ بەشە سەرەکیەکەمان کرد و هەروەها ئاماژەمان کرد کە قایمەی تەدفقاتی نەقدی بە دوو ڕێگە ئامادە دەکرێت دایرێکت مێتۆد ئیندایرێکت مێتۆد کە هەردوو تەریقەمان بە نموونە ڕوون کردۆتەوە، هیوادارم بەرچاوڕوونیەکتان بۆ دروست ببێت لەسەر کاش فلۆ ستێتمێنت تا وانەکانی داهاتوو، خوای گەورە یار و یاوەری هەموو لایەک بێت.